تالیں نال استقبال اعظم کر۔
اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ارشد صاحب کوں اجازت گھنساں مبارک ڈیساں سیف اللہ ماشر صاحب کوں میڈے مزاج نال مزاج ملے سو تاں کجھ ضرور سمجھ آویسی اجازت ہے سائیں

رہا گاف جہان دی دھرتی دے پل پہاڑ پچھاویں پیریں دے چھاں پھیر نکلسن پیریں چوں ہاں داف جہان دی دھرتی دے رہا ڈھیر نکلسن پیریں چوں دستار تے گھن ہتھ ڈیکھ تاں سہی کجھ دیر نکلسن پیریں چوں ساڈے اعظم بھوئیں توں بھوئیں وانگے تھی پیر نکلسن پیریں چوں ہر قد کہیں قید اچ کھڑ سکدے اساں قول دے قد ہیں ٹرسوں بھئے ہر قد کہیں قید اچ کھڑ سکدے اساں قول دے قد ہیں ٹرسوں پئے ساکوں جی نہیں چیندے نہ تھیسوں بے جسم دی جد ہیں ٹرسوں پئے

اساں لہہ تے ونجنڑے لہزے تئیں کوئی کھمین اندھاریں نال کھڑا فرعون دے سامنڑے موسی کوں کجھ دیر انگاریں نال کھڑا فرعون دے سامنڑے موسی کوں کجھ دیر انگاریں نال کھڑا ہر سمت الا ہر سمت الا چلو اے بھول گیا جو کہیں ڈوڑھے دے اساں ڈوڑ اچ ہیں تو ڈوڑ تاں گھیر ولا لبسوں ساکوں لبھنڑیں جے ساڈ پیرڑی کوں ساڈے ڈولے پیر ولا لبھسوں ساڈا لبھنڑاں کوئی مشکل کائنی کجھ لگسی دیر ولا لبھسوں ساڈے ناں دے اعظم حرفیں تے بائنگنی پھیر ولا لبھسوں بھانویں پیرڑی نہ ہم پیر ڈٹھم ہن پیر پرائے تیڈے پیریں تے بھانویں پیرڑی نہ ہم پیر ڈٹھم ہن پیر پرائے تیڈے پیریں تے۔ کوئی چمدا پئے تیڈے پیریں کوں کوئی ڈاندا پئے تیڈے پیریں تے تیڈا اسم خدا نہیں نعوذ باللہ پر سجدہ تھئے تیڈے پیریں تے اے جے اعظم تیڈے پیر کجم ول پیر نہیں ائے تیڈے پیریں تے الزام ابالہ الریا ائے توں ڈٹھس آن مصلی تے۔ الزام ابالھا الریا اے۔ تونے ڈٹھس آن مصلے تے۔ سچ سن تے ساڈے ماضی دا تھائیحال ہریان مصلے تے۔ جے کو چھوڑ مسیت توں منہ کر گیوں۔ اوہ ہے مہمان مصلے تے۔ ساکوں اعظم اپنی کیتیں دا لگے اج ارمان مصلے تے۔ جیڑھا قد کائنات دا ٹردا پئے سج نال اسمان تے پج ویسی۔ جیڑھا قد کائنات دا ٹردا پئے۔ سجھ نال اسمان تے پج ویسی پج ویسی مقصد منزل تئیں ہر حال اسمان تے پج ویسی کہیں کیا کیتے کہیں کیا آکھیے تھئی گال اسمان تے پج ویسی بھوئیں سانگے بھاگ گھنن آدم سارا بال اسمان تے پج ویسی میرا مشہور دوہڑا۔

توں راجہ ہاویں خوابیں دا میں راݨی ہم تیکوں بھاݨی ہم میکوں اعظم ڳالھا تائیں کیتے جݙاں سیاݨی ہم تیکوں بھاݨی ہم جݙاں سر اچ ہم جݙاں سر اچ ہم میں گیت تیݙے ٻئے ڳاندی ہم تیݙو آندی ہم تیݙے سݙ دی کئو سݨ پیریں وچ آ ڈھاندی ہم تیݙو آندی ہم تیݙی مونجھ توں تھیندی جئیں ویلھے میں ماندی ہم تیݙو آندی ہم

متاں ڳالھا ڳالھیں ونڄ دے وے متاں ڳالھا ڳالھیں ونڄ دے وے در ڳالھیں دے گھر ڳالھیں دے بھاویں سامݨے ہوندن ہوندے نہیں شر ڳالھیں دے گھر ڳالھیں دے کھل رووݨ رلے رہندے ہن پر ڳالھیں دے گھر ڳالھیں دے میݙا عزم ڳالھے ہوندے ہن ور ڳالھیں دے گھر ڳالھیں دے گھر ڳالھیں دے